Оннука бары саха, сахам дьонугар эһиэхэҕэ этиэхпин баҕараммын санаабар хас биирдии ыалга хас биирдии дьиэҕэ хомус баар буолуохтаах дии саныыбын. Тоҕо диэтэргин биһиги өбүгэлэрбит былыр-былыргыттан бэлэх оҥорон хаалларбыт үҥсүтүмүөннэрэ Биһиги аҥардас тыаһын-ууһун эрэ истэн астынар буолбатахпыт. Дьиҥэр, бу хомуска сатаан оонньуур буоллахха, киһи доруобуйатыгар, этигэр-хааныгар, ис туругар, санаатыгар-оноотугар олус диэн туһалыыр дииллибит. Тоҕо диэтэххэ, бэйэм эмиэ өр сыл үлэлээбитим, үлэлии сылдьабын хоһуунан. Оннуктан эмиэ дьоҥҥо-сэргэбин үөрэппитим номнуо тохсус сылым барда. Онон чопчу билэбин, хомус дьоҥҥо-сэргэҕэ киһи доруобуйатыгар, санаатыгар-анаатыгар олус диэн туһалаах уонна хомуска оонньуур киһи бэйэтэ олох харысхаллаах буолар. Эйигин хомус арчылыы, аҥаччылыы сылдьар, ыраастыы сылдьар буолар. Дьиэни-уоту эмиэ ыраастыыр, дьоҥҥун-сэргэҕин хомуска оонньоон, үөрэнэн оонньооҥҥун ыраастаан, доруобуйаларын көрөн-истэн Дьөрбүтэр буллаххына куһаҕана кэлиэ, олус үчүгэй буоллаҕа дии. Инньэ гынан дьоммун, сэргэбин эһигини хомуска үөрэниҥ диэн ыҥырабын уонна оттон кип хомуска хатаан оонньуубун диир дьон кэлэҥҥит өссө кириҥэтэн үөрэтэргитигэр эмиэ ыҥырабын. Бу хомус тыаһа эһиэхэ билиҥҥи бу үөрүү араас кэмигэр, ханаа оноо мунуу тэнии кэмигэр Доруобайаҕытыгар да туһалыа, сатаан тыынарга, үөрэниэххитинэ. Хомус бу тыыныыга, бу боруоҥхаҕа, билиҥҥи-тымныйыы кэмигэр олус туһалаах. Эһэккэ тыынааһын, дьарыктар бөҕө бааллар. Олору барытын өрүү дьарыктанан, хомуска оонньоон, тыл үлэтэ эмиэ олус элбэх. Хомуска оонньуурга тыл үлэтин эһиги сайыннардаххытына, эһиги бу туох баар ис улаханнык барыта тылга, ньиэрбэтэ кэлэн бүтэр. Ол ону тылгытын үлэлэттэххитинэ ис органнарын барытын массажтаан, иккини хаатырын бүтүннүү хайыннаран, бүтүннүү уһугуннаран чөл буолаҕыт. Инньэ гынан эбин ыҥырабын хомуһу сэргээх, хомуспутун таптаан, хомуска чугаһаан, хомуһунан эһиги эмтэниҥ, санаахтын-оноотун бэйэҕитин ыраастаныҥ диэн ыҥырабын. Бука бары саха хомуһун таптыыр, сэҥээрэр, хомус алыптаах тыаһыгар сүгүрүйэр дьон эһигини мин бу күннэргэ хомус үөрэҕин ыытар үөрэхпэр кэлэн Арчы дьиэтигэр күөн көрсөн олорон офлайн кэлэн үөрэниҥ диэн ыҥырабын. Эһиги хомуска сатаан оонньообот дьон буолуоххутуна. Маҥнайгы хайдах сатаан тутартан хайдах сөпкө тыынартан саҕалаан бириһигэр биир бүтүн хомуска дьүһүйүү баар буолар ол курдук дьарыктанаммыт үөрэнэбит онтон хомуска сыыйа тардыыга сыыйа тардыы ньыматынан ыллатан үөрэниэн хомустуон баҕарар үөрэнээччилэр баар буоллаххытына кэлэн эмэ үөрэниэххитин сөп сыыйа тардыы ньыматыгар Ол онно эмиэ туспа куурс. Аны туран, хомуска оонньуур дьон бу айылҕа тыаһыгар-көтөрүгэр-саҥатыгар, кыылыгар-сүөлүгэр куоластарын үтүктэн, хомуска өссө эбии тыас дорҕоон таһаарыахтын баҕарар буоллаххытына, эмиэ айылҕа тыаһыгар дьүһүйүүнү кэлэн үөрэтиэххитин эмиэ сөп. Аны туран хомус, хомуска эрэ буолбакка, тойукка, тойукка үөрэниэн баҕалаах дьон эмиэ көрөбүн. Тойукка үөрэнэр баҕалаах дьон, мин санаабар саха дьоно барыта көҥүллэри хайа баҕар түмсүүгэ, хайа баҕар көрсүүгэ, дьоммутугар-сэргэҕитигэр аҕыйах, ыраас үтүөнү санаан, алгыс тылын тойук туойан даллаһыттаххытына, телефоннаххытына олус үчүгэй буолуо дии санабыт. Ол, ол иһин эһиэхэҕэ тойук курсун эмиэ саҕалаан эрэбин. Онон тойукку үөрүйэн баҕалаах дьон, кэлэҥҥит кылыһаххытын, саха ийэ куолаһы таһааран, кылыһаххытын дьарыктаан таһаараммыт, тойук туойарга үөрэтэн, бүтэһигэр, курс түмүгэр эһиги биир үчүгэй баҕайы тойуктаах, бэлэх тойуктаах буолабыт. Курдук кыбыстарбар кэлэн үөрэниҥ, офлайн курстарга көрсөн олорон бука бары алгыһыахайыҥ, хомуһу тыһатыаххайыҥ, дьүрүбүтүөхайыҥ, тойук туойухайыҥ диэн ыҥырабын.